D'Annie rappt sech aus hirer Apathie a raumt Pabeieren a Geräter zesummen. Interview d'enfer! rifft den Tountechniker, wéi si un der Regie laanscht leeft. Si laacht em verleeën zou a geet de Gank erof Richtung Redaktioun. Hiren Handy an Tablet vibréieren all puer Sekonnen, d'Annie ass presséiert fir d'Messagen ze liesen. Wéi si duerch den Open Space e Wee bei hire Schreifdësch sicht, fänken d'Kolleegen un an d'Hänn ze klappen oder mat der Fauscht op den Dësch ze tocken, vereenzelt gëtt esouguer Bravo geruff. D'Annie ass iwwert dës Ovatioun virop irritéiert. Hir éischt Reaktioun ass, datt d'Kolleegen hir eng stiichten. Mee wéi si mierkt, datt keen iwwert si laacht, ass déi jonk Journalistin iwwerrascht an erfreet. Si géing de Bäifall gäre mat Nonchalance entgéint huelen, mat engem ironesche Knécks oder sou. Ma amplaz fänkt et un, wéi e Geck ze grinsen a knätschrout ze ginn. Séier verstoppt si hiert Gesiicht hannert engem Notizblock. D'Annie fillt sech wéi deemools mat 10, wa si fir e gudden Aufsatz virun der ganzer Klass gelueft ginn ass. Si ass elo bal 30, Herrgott, firwat behëlt si sech nach ëmmer wéi en onbeholleft Kand? Si versicht bei hire Stull ze kommen, fir sech hannert hirem Computer ze verstoppen, ouni iwwer d'Kabelszalot um Buedem ze falen, dat ging elo nach feelen. Wéi si sech setzt an hir Saachen op den Dësch rutsche léisst, mierkt si, dass hir Hänn vun Opreegung zidderen. Si muss een Ablack d'Aen zouman. Do kënnt vun der Säit e laang gezunne Jiipsen an eng däischter Stëmm dubbert, D'Traditioun verlaangt, dass du muer selwer gebake Kuch matbréngs.

D'Annie muss vu Nervositéit laachen. Si fënnt, datt et jäizeg kléngt a kuckt sech genéchelt ëm, mee kee schéngt eppes héieren ze hunn. Du gesäis aus wéi e Kannerschänner, seet si a sicht an hiren Ënnerlagen no hirem Handy. Awer wéi e butzege Kannerschänner, behaapt den Dieudonné, dréint de Kapp a baluckt duerch de schreckleche Brëll. A muer bréngs de mer Kuch, fir d'Kanner a meng Camionnette ze lackelen. Da léisst en de Mond esou eroofhänken, dass em de Spaut vum Kënn drëpst. Ah, dégueulasse! rifft si an ass gläich erëm entsat, wéi ordinär dat kléngt. Hal lo op domadden an do dee blöde Brëll aus! Den Dieudonné war deen eenzegen, zu deem si direkt en Drot hat, wéi si beim Senner ugefaangen hat. Wéi si der Noriichtenekipp virgestallt gi war, war natierlech schonns duerchgesickert, datt si eng bekannte Journalisteschoul absolvéiert an am politesch beweegte Südamerika éischt Aarbechtserfarunge gesammelt hat. Déi meeschte Redakteren hei waren als Amateuren zum Journalismus komm, si ware Schoulmeeschter, Assistant social oder aus dem Kulturbetrib an hate sech nach ni international misse beweisen. Déi héich Meenung an de Vertrauensvirschoss aus der Chefetage haten déi zukünfteg Aarbechtskollegen natierlech direkt an zolidd getouft. D'Annie krut bei hirem Astand just widderwëlleg Froen iwwer hire Curriculum gestallt an all Äntwert guff als Iwwerhieflechkeet ausgeluecht. A well d'Annie dunn ëmmer manner sot, hat si schliisslech och dee gedëllegste Kolleg vergrätzt. Mee dunn ass den Dieudonné eragewalzt. E koum mat zwéin Tellere Kuch an huet si bei sech op d'Redaktiounsfotell gezunn, huet hir dausend Froe gestallt, mee si scho mat der nächster ënnerbrach, ier si iwwerhaapt äntwere konnt, huet mat vollem Mond geschwat, Grimmele gespaut, mat Schokolasverschmiertem Gesiicht gelaacht an huet dunn och nach iergendwann ugefaang ze sangen. D'Annie huet e ganz schrecklech fonnt. Konnt awer och net fort, wéi en hypnotiséiert Kaninkche virun Autosluuten, déi ganz séier op et duerkommen. An elo ass den Dieudonné net grad dem Anni säi beschte Frënd, well d'Anni huet keng Frënn, mee dat, wat engem Frënd um nootste kënnt. Moien, Ann! seet d'Chefredaktesch, déi bemol hannert engem vun deene Feuilletersschierm opgedaucht ass, déi am Groussraumbüro fir Privatsphär suerge sollen. D'Annie hat versicht ze erklären, datt hire Virnumm mat i geschriwwe gëtt, mee déi fréier Krichsreporterin huet dat einfach ignoréiert. Si ging grondsätzlech keng Spëtznimm benotzen, fäerdeg. Dat war jo en interessanten Astand, seet si gutt gelaunt.